Eight Little Nuns, French classic made from choux pastry. I've never eaten a nun before. Os da chi fel fi a Sue erioed wedi bita nun o blaen, da chi mewn look. Heddiw, da ni am wneud shoe buns. Efo'r cynhwysion da ni actually efo, mae bob dim di cymysgu'n barod yn y sosban, i hwnna da ni wedyn am adio y blawd, a wedyn roed y wyau i fewn. Gynta, da ni am rydo sosban ar y gwres. Unwaith mae'r menyn di meddalu, taflwch y blawd sydd i fewn, waldiwch o os da chi isio, jyst gwnewch siŵr bod y blawd i gyd wedi cael ei incorporatio fewn i'r dŵr, da chi'n eisiau clymps ar ôl, gwnewch siŵr bod chi'n gwneud hyn off y gwres, fel arall, Da chi'n rhedeg y risg o gwcio rhannau o'r blawd lle bo byd serig dal yn aros yn ro. Ond unwaith ydych chi'n hapus bod bob dim wedi cael ei mixio fewn, dwi'n hapus. Nôl a fo ar y gwres wedyn. Ffwrwch chi. Just cwneswch o fyny 75 neu 77 degrees-ish. Hwn di'r tymheredd mae'r uh, starches yn y blawd am ddechrau gelatineiddio a creu past neis, yn union fatha ydych chi'n gweld yma. So, off o gwres efo. Mwy o wyddoniaeth, os ydych chi'n adio'r wyau'n syth i fewn wan, mae'r ŵf albumin yn yr wy yn mynd i ddechrau cydlo neu Ceulo, fel dwi newydd ddysgu. So, unwaith dych chi wedi penderfynu ar sut yn union dych chi'n mynd i oeri'r past i 60 gradd, gewch chi ddechrau adio'r wyau. Just un ar y tro yn eith y job. A erbyn y trydydd wy, y gennych chi rhywbeth sy'n edrych fel hyn. Mae'n rhywbeth mwy o bast na toes. Eto, bys to the rescue, fool proof test, di'r twll ddim yn cau, ond mae'r pic yn aros fyny, mae'n barod i fynd. Efo papur lawr ar y baking sheet, mae'r bag yn barod i lenwi efo'r shoe pastry. Obviously. Fel ydych chi weld, wedi managio cael nwylo ar bag posh, fabric neis i paipio shoe buns fi. A mwy o fes na mae o'n werth, really. Dwi'n heitio llnau'r pethau yma, so well i mi just taflu'n bob dydd. Ond, yn yr enghraifft penodol yma, mae rhaid i ni allu paipio trwy nozzle, felly dwi am iwsio'r nozzle seran yma fyma. Mae'r seran fel bod chdi'n gallu maximideio arwynebedd y shoe buns. Unwaith maen nhw'n mynd fewn i'r ffwrn, mae aer sy'n hitio nhw yn cael yr effaith gorau posib am bod chdi wedi maximisio yr arwynebedd efo'r tip seran yma. So y mwy o ddannedd sgyn ti, y gorau, basically. Unwaith maen nhw wedi peipio allan efo chi, pat lawr unrhyw peaks da chi ddim isio efo bys lib a fewn i'r ffwrn efo. 180 gradd am hanner awr, fydden nhw'n ffain. Y gobaith ydy bod y tu allan yn caledu cyn bod y pastry'n cael amser i gracio. So, allan â nhw o'r ffwrn ar ôl hanner awr rwan. Cyn iddyn nhw oeri, ti'n angen rhoi stab bach i bob un ar y gwylod i adael y stêm allan. Fel arall, ti'n rhedeg y risg o jyst gael mwsh yn lle cracan crisp neis efo gwagle yn y canol. Gadewch nhw oeri wedyn, gadewch y stêm fynd, ond unwaith mynd i oeri, maen nhw'n barod i peipio efo, wel, be bynnag dych chi eisiau rili, really. cream, cwstad, ganache, na bob math o bethau fedrwch chi lenwi nhw efo. Ond, cofiwch, iawn, be bynnag ydych chi'n neud a be bynnag ydych chi di ddewis, Llenwi'r diawlad 'na to the point of bursting, iawn. Sa neb yn mynd fewn i fita eclair yn meddwl, Ww, dwi ffansi bach o siw pastry heddiw. Na, ti'n mynd fewn i eclair yn meddwl, dwi isio excuse i fita tynnell o cream a siocled. O, dwi'n gwybod na i neu brynu eclair. Fel esiamplau gen i fi ddau math o feeling ar un fi. Cream puffs, efo just whipped cream a bach o icing sugar ar y top nhw. Peidiwch ag anghofio'r icing sugar os ydych chi yn mynd ffordd yma, wedyn mae o'n eitha o waniath. A yn y gornol arall, mae gennym ni custard eclairs, Llawn cremon gles, neu pwstad i ni fama dde, ddim blydi Ffrancwyr da ni. Bach o jocled ar y top. Ond ie, fel y gwyddonwyr da da ni, da ni am wneud werthusiad wrth gwrs, o'r ei fyd, nhw ddim yn berffaith. Ond dim ond bad, mae yna hiw da yn nhw, mae nhw wedi pwffio fyny'n dda, sy'n golygu bod yr tymheredd ar y ffwrn yn digon da, bod y blawd da ni wedi defnyddio yn digon cry, obviously efo'r cracks Dwi'n ama, mae Sharp and Nozzle oedd y bai yma mewn trial arall, swn i'n mwyn a thebyg jyst angen mwy o ddannedd ar y peth. So dyna ni. Shoe buns, i chi gael llenwi ti o heart content. O be, dwi wedi gwneud fideo creme anglaise yn barod. A chi handi de, chi'n mynd i watcha hwnna wan os da chi isio. Anyway, uh, gethyn dwi, diolch am watchad, a wela chi tro nesaf.